Pathian thu chanchin tha Mathaia ziak bung sawm paruk chang sawm pariat leh chang sawm pakua Mathaia bung sawm paruk chang sawm pariat leh sawm pakua i lo ngaithlang u. Tin, nang Petera i ni tih ka hrilh bawk a che. He lungpui chungah hian ka kohhran ho ka rem chho vanga mithi khawkulh kawngkhar te chuan chu chu an ngam lo vang. Vanram chahbi te ka pe ang chia lei chunga eng pawh i phuar apiang vanah phuar a ni ang a, lei chunga eng pawh i phelh apiang vanah phelh a ni ang a ti a, a chhang a. Zaninah hian Kohhran Pathian chenna tih kan ngaihtuah ho dawn a ni. Lalpana thu kan chhiar te mal min sawmsak rawh se. Amen. I tawngtai ang u. O Lalpa, kan Pathian, kan Pa chungnung ber min hmangaihtu, I Faten I hnena kan dil hi I lo ngaithla thin a, Kan thatna turin kan dilna te min san sak thin a ni. Tun hunah pawh hian Lalpa he kan mi thinangin min kai hruai a, min awmpui a, kan hnenah i inpuang a, kan hnenah thu i sawi a ni tih kan hria a. Kan dilna min hlawhtlin tir zel avang hian Lalpa lawmthu kan hrilh a che. Zan inah hian Lalpa khawngaih takin remmi tih chuan i thu a kan inpawlhona hmangin kan hnenah thu sawi leh la. I chenna atan, i mite i awmpuina atana i kohhran i din te, chumi a rawngbâwl tura thisen hmanga min kohna te a tharin nangin min hriat nawn tir leh la. Lalpa Zion khawpuiah chuan khawngaih a min teltir chuan, Khawvelin min hmusit mahse i hming chauh ka chhuang ange titu thalaite kan nih theihna turin Lalpa khawngaih takin angin kan mit min tih men sak ang che. Kan Lalpa Isua hmingin kan dil a che. Amen. Ehh. Tun tumah hian nizan lama te ka sawi tawh ang khan rawngbâwl tura chhandam ke Tripi te thupui hi ka rilrua lian hle mai tih ka sawi tawh a, chu chu zanina ka inbuatsaihnaah pawh hian a la ni tho mai a ni. Pathianin rawngbâwl hna peng hrang hrang min pe a, Kan phak tawk leh kan theih tawkah keimahni chhungkua te, kan khawtlang leh kan eizawnna te, kan hnathawhna te, kohhran huang chhunga te kan phak ang tawkin rawn kan bawl thin. Hetih laiah hian a pawimawh leh langsar ni fo thina ka hriatna ka hriat chu kan ramah hian Pathian kohhran hi Pathian Kohhran hi kan hnam tan damna a ni. Chu cheng vang nge kan tih chuan he Kohhran hi a that hrim hrim vang emaw, a leia a in administ nge ni, a administration fel vang emaw, kan tam vang te emaw lam a ni lo. He Kohhran hi Pathianin chenna atan a mite awmpuina atan a siam a nih miau avangin hei hi kan tan damna, kan hnam tan pawh dinchhuahna tur a ni. Kohhran hi. A ral chuan Mizo hnam pawh hi a ral ang tih hi kei ka ngaih dan a ni. A chhan chu hei Pathian thu a mite a chenpuina leh a thuthlung innghahna a ni avang a ni. Chu chu zanin a sawi ka tum ber chu a ni mai. I hei social media te pawh anianga tunhnai leh eng emaw lai deuh atang khan Kohhran hi sawi selna te, a diriam tawngkam lek lek te pawh hi hriat tur a awm thin a. Engvang nge ni ang aw ti ka ngaihtuah thin a ni. Kan nu leh pa te zawta ila an hun laia Mizo Society a kohhran inhum a luah te kha kan luah zo tawh lo vem le tih te i ka ngaihtuah thin a, engvang nge tih hi rilruina zawt fo thin a ni. Ni e, kohhran hi sawisel tur a ni a, insiam tha zel tur, kawng dik zawh zel tur kan ni. Mahse, mi thenkhatin an sawiselna ki hi chu Kohhran hmangaihna leh siam that duhna avanga sawisel an ni em? Nge diriam duhna avanga sawisel an ni tih te hi ka inzawt hial a. Kan inkhawmpui a, kan thingpui sem thleng a rawn sawisel duh te pawh an awm a ni. Heng laiah hian zan inah ka rilrual luah min luah tu ber chu. Chutiang boruak chuan min nan mek lai hian he Pathian ko hran hi eng e ni tih hi kan ngaihtuah thar leh a tulin ka hria. Chu chu tiang hian an sawi kan tum ta a, a hmasa berah chuan Pathianin mihringte hnenah thu a thlunin chu thuthlung nema chhinchhiah nan chuan Thuthlung bawm, Pathian bawm an tih kha a siamtir a ni. Chu thuthlung bawmah chuan thu sawmpe kan dah a, Israel fate khan thlalera an kalnaah pawh chu thuthlung bawm chu an zawn zel a, a awmna atan puan inhran pa pawh an kaihsak a ni. Exodus bung sawmli chang sawm thum pali vela kan hmuh dan phei chuan chu bawm awmna puan in chu chhunah chhum in a rawn luah khat ta mup a, zanah mei in a rawn luah khat leh a, Pathian ropuina in chu biakbuk, chu biakna puan in chu a luah khat a ni. Chu chu awmzia chu Pathian in a mi te a chenpuina hmun a ni. Chutiah chutia anga chu Pathian bawm an dahnaah chuan sual thawina inthawina thisen te an vaw hlan thin a. Chutah Pathianin a ngaih pawimawh ber chu in lo bawhchhia a nih pawhin in bawhchhiatna avanga in ral daih lohna turin ka nen atanga tihbo ral daih nih lohna turin ngaihdam min rawn dil ang a. He mihmunah hian ngaihdam min rawn dil ang a, ka lo ngaidam ang cheunga ka mi te in ni ang, tiin Pathianin a mi te a ngaihdamna hmun a chenpuina turin chu bawm chu a siam a, chu chu thlunghluiah chiang takin kan hmu a ni. Chu chu Israel fate tan hian a hlu em em, annih hun khawvelah hian Pathian hi hmun tin a awm tiangin an la hrethiam pha lo va. A chhanchu chu bawmah chuan Pathian a cheng a, a mite a awmpui a. Mosia pawh kha chhumin chu Puakna puan in a luah khalh lai chuan a lut thei lo, Pathian ropuinain a luah kha avangin tih a ni. Chutiang chuan Jerusalema Zion tlangah Temple an han sa ta a, chu Temple an sak ah chuan chu Pathian Bawmthlung bawm chu an hruai an zawn zel a, an keng zel a, chu Pathian Biakinn thianghlima hmun thianghlim ber, hmun thianghlim an tih hal ral inthawina piah Holy of the Holiest, hmun thianghlim ber pindanah khan chu Pathian Bawm chu an dah a, puan zar. An an an zar hliah thin a ni. Ta chuan kum khata sual thawina thisen kengin puithiam lal ber a va lut a, Pathian hma ngaihdam a dil a, Lalpa, i mite hian kan ti sual e, min ngaidam ang che, an tih khan Pathian chuan an sualna leh khaw lohna a ngaidam a, Ka mite in ni a, kei pawh in Pathian ka ni tiin chu thuthlung chu a rawn ti thar leh thin a, a rawn nem nghet leh thin a ni. Chutianga Pathianin a mite a taka a rawn chenpuin a, a rawn awmpuin a nih avang hian Israel fate hian an thla hle hle em a. Babylon sala hruai an nih pawh khan a ni tiro, Babylon lui ka mah, chutah kan thu a, Zion kan ngaihtuahin kan tap thin. Zion tlang hrim hrim a ni lo. Heta awmzia chu, chu Zion tlang chu Jerusalem Zion tlanga Pathian Biakina Pathian bawm Pathianin a chenpuina kha an ngaihtuahin an tap thin a ni. Engtin nge tih kha, Aw Jerusalem, ka hriat reng loh che chuan ka lei hi ka dangah bet sela, ka theihnghilh che chuan ka kut dinglam hi hian a thil thiam theihnghilh rawh se. Engvângin nge chu chu an tih kan tih chuan, chu Zion tlânga chu hmun thianghlim bera Pathian awma chu theihnghilh an duh lo va ni? Ka hriat reng lo che chuan ka dang, ka, ka, ka dang hi ka, ka lei hi ka dangah bet tlat rawh se an ti a, kan lei hi kan dangah inti bet chhin lawk teh ang. In tawng dawn chin ang hmiang, lei dang a bet chung in a va lum e han ti dawn umm. Pathian ka theih nghilh ai chuan tawng thei lo ni mah ila, ka kut ding lam hian a thil thiam thei nghilh se a pawi lo an ti na ni. Jerusalem khua hrim hrim thei nghilh An hlauh na ni lo. Chu Jerusalem, Zion tlanga a mite awmpui thintu, a mite ngaidam thintu Pathian a kha theihnghilh an hlau a ni. Manganna leh harsat nan tawh chang pawi nen tin nge tih kha tlang lamah te khian ka mit ka len chho vang. Tlang hrim hrim an sawi a ni em ni reng reng nan chu tlang a pat hian awm lamah chuan ka mit ka len chho vang, hawi lam atangin nge mi tanpuina tur lo thleng ang? Mi tanpuina tur chu Lalpa lei leh van siamtu hnen atangin a lo thleng ang tih kha a ni ringawt mai a ni. Trahna ruam an zawhin tuihnawmnate an siam thar thin a tih te pawh Psalmah kan hmu kha. Chu Pathian tlangah chuan Pathian hma en lan tur chuan khaw hla taka ṭang pawhin an rawn kal thin a. An rawn kal kawngah chuan Palestina ram, Israel ram chu semi desert, khaw lum em em mai a ni. Heta trahna ruam an tih hi emek beka a ni a. Phai ruam bawlhhlawh paihna an hal khuk vut vutna hmun lum uap churh mai a ni. An chau-a an beidawng-a an tuipai an inzo tawh thin a. Mahse Zion-ah Pathian hma ka la lang dawn a ni tih an beiseina avangin an thinlungah tui hna thar a lo chik chhuak leh thin a. Zion-ah Pathian hma an thlen theih dawn avang khan chung zawng zawng pawh chu tuar an huam a. Trahna rua man zawhin tui hna awmnate an siam thar thin. Engvangin maw? Zion-ah Pathian hmaah Pathianin min ngaihdamna hmunah, Pathianin mal min sawmna hmunah ka la ding leh dawn a ni tih beiseina kha an tan chuan dam chhan tling a ni a, beiseina thar siam saktu a ni. Chutiang avang chuan an tan hian a hlu. Engvangin maw? Chutah chuan Pathian a cheng a. Chutah chuan Pathian a awm a, chutah chuan a mite a kuang kuah a, chutah chuan a mite a ngaihdam thin avangin an tan a hlu a ni. Mahse, chu thuthlung chuan damna famkim a thlen zo si lo va. Kan sawi tawh angin a thuthlung that lo vang ni lovin mihring lam chak lohna avangin chu Pathian thuthlung, thuthlung bo hmanga nem ngat chhinchhiah pawh chuan Pathian mite, Pathian lungawina khawpin kan tan damna a thlen thei si lo va. Chuvang chuan. A fapa mal nei chhun a rawn tir ta a, thuthlung thar, thuthlung tha zawk chu a lo din ta a ni. Chu lal Isua chu a taksa put lai ni khan a leng kual vel a. Jakopa tui chhun chhuah bul a lo thlen chuan hmeichhe hnenah in tura la a dila an inbe vel ta a, chu hmeichhia chuan ti hian a sawi a ni. Kan thlatute Pathian chuan he tlangah hian. Pathian chibai an buk thin a. Nangni erawh chuan Pathian chibai bukna chu Jerusalemah a awm, in ti a, a ti a ni. Chuta lal Isua sawi chu, Hmeichhia, ka thu ngai rawh, he tlangah kher lo pawh, Jerusalemah kher lo pawh Pa chibai inbuk hun a thleng dawn ta a, Pathianin a mite a chenpuina Jerusalem ni thin kha chuta kher lo pawh chuan Pa, chibai in buk hun a thleng dawn ta, tiin Lali chuan a lo sawi chu. Petera hnenah, He lungpui chungah hian ka kohhran ho ka rem chho vang a, mi thi khawkulh khawkulh kawngkharte chuan an ngam lo vang. Van ram cha bi te ka pe ang che, tiin chu Kohhran a lo din tur thu chu a lo sawi ta a. Ama thisen in he Kohhran hi a lo din ta a ni. Pathian bawk te kan zingah a lo thleng ta a. Jerusalema ker lo pawh Pathian in a mi te a chen pui zelna atan hman a thuthlung lui hun a chu Jerusalema hmun thianghlim berah Pathian bawm awm thin Chuti chumi kal tlanga Pathian ina mite a chenpuina chu Lal Isua lo thi chiah khan chu puan zar pawh chu a lo thler ta a. Zawl nei dang kan mamawh lo va, puithiam dang kan mamawh tawh lo va. Lal Isua chu chatuan atana kan puithiam niin he lungpui chungah hian a mite a chenpuina turin he kohhran hi a lo din ta a ni. Pathian thisenin a chen zuina atan, a mite a awmpuina atan, a mite a ngaihdamna atan, a mite a kuangkuahna atan he kohhran hi a lo din a ni. Tiang hian ngaihtuah ta ila chu kohhranah chuan kan tel ve. Chu kohhranah chuan rawngbâwl turin min chhandam a ni. Thalaite. Hei tunlain kan ramah ministry chi hrang hrang te lo lang a, a lawmawm ka ti. Kan hriat hran tur erawh chu kan zingah hian a then tel te pawh kan awm ka ring. Kohhran hi chu Lal Isuan a thisena a din a ni a, ministry erawh chu Isua hmangaihtu ten an din a ni. Tih hi i hre reng ang u, a danglamna hi i hria ang u, tih hi thalaite ka chah nawn duh cheu a ni. A thisen hmanga a din a nihna hi a danglamna a ni. A mihringah kan danglam lo a ni maithei e, kan thiam leh theihah a danglam bik lo a ni maithei e, a dintu ropuina A inngahna lungpui erawh hi chu i theihnghilh ngai lo vang u. Zaninah hian chu Kohhran sawina tawngkam hnih lek chu thil pahnih lek han sawi lan kan duh a. Kohhran nihna chungchang sawina tur hi Bible-a chi hrang hrang, pungkhaw mo tih te, Krista mo tih te, a taksa, mipui ho, lalpa mipui te tih ang tein sawi a ni thin a. Zaninah hian kan lak duh pahnih chu pakhat thuhlung hluia mi leh Pakhat thuthlung thar ami a ni. A pakhatna chuan Exodus bungthum chang khat leh chang hniah khan Kohhran image kan lo hmuh a awm a ni. Chu chu enge kan tih chuan hnim buk kang a ni mai. Hnim buk kang. Mosia chu a tlan chhia a, Beram rual vengin thlaler a kal a. Tah chuan hnimbukah Pathian vântir kovin a rawn ko ta ni tih kan hria a, chu chu dân in a ka sawi duh a ni. He he thil aṭang hian kohhran nihna pali kan ngaihtuah tur a kan duh chu a hmasa berah chuan hnimbuk tih hi a ni ringawt mai a ni. Hnimbuk. Palestina ramah chuan in kal tawh ṭhin em? Ram thianghlimte in zuk kal tawh em? Kei ka zuk kal zeuh zeuh ṭhinah Palestina ramah khuan ka mumang lamah a takah chuan ka la hmu pha bik lo va. Palestina ram a kalte leh a thlalakte chanchin kan hriat ah chuan thing ropui tak tak, oak thing te, cedar thing te, thing lian pui pui, olive thing, zar ropui tak tak, neite sang tak tak leh chang tha tak tak te a awm. Chung thing te chuan van hlu em, a van ropui teh lul em, mahse kan sawi tur hi chu hnim buk a ni. Thingkung ni pha lo hnim buk, hnim buk chu kan hret thiam mai awm e. Khawvelah hian pawl ropui hi pawl hausa, mithiam leh mineinung te tel theihna pawlte, khawvel economic sawi danglam thei khawp pawlte an awm. Mahse kan sawi tur hi chu hnim buk a ni. Kohhran hi hnim buk kan ni. Inngaihtuah ang hmiang, chu Kohhranah chuan tute nge member ni thei, Isua ringtu apiangte, lehkha thiam leh ziak leh chhiar thiam lo pawh Hausa leh a rethei ber chuan chham tan pawh hetah hian tel theihna a ni. Lalisua zuitu te engte kha a hun lai khawvelah sangha mantu te, chiahkhawntu te, miten a an en dawng leh an hmuh sit te chung ho mai mai kal khawm chu an ni. Ni e, Pathian Kohhran ho pawh hi nim buk mai kan ni. Khawvel mi te ngaihah chuan ve mai mai a tih mai tur khawp phik an ni ti rawh u. Hei Aizawlah hian Kohhran kan hriat hi a ropui lutuk a, a khawvel thil pawhin hei hian Kohhran nihna kan hriat ṭhelh phang tih ka hlau. Keini generation pawha Kohhran ka hmuh ve chanchin kan sawi anga pakhatah chuan, A pu Hrangan inkhawm a hruai a, pu Hmingan thu a sawi dawn a, thu a sawi ta a ni. Thu a sawi lai khan pu Hranga khan Chairman thutna atang hian thu hriltu pa a kha rem leh rem lo hian a han melh chho thin a, inkhawm ho khan banah pu Hrang a ti nge inkhawm i hruai lai khan pu Hminga thu sawi lai khan chunglam i han en i han en a thu hriltu kha a ti. A, kan thuhriltu kha a pen a a pen tawng a, min rawn luak khum ang tih ka hlau a ni, a ti. Chu chu kan hmuh phak thil a nih chu. A chhak leh deuhah kan kohhran a awm bawk a, an kohhran ziaktu chu Sangtea a nia ti hian a sawi lo. Kum thar January ni khatah hian Pu Rala hi thusawi turin ruat kan duh a, Mahse kan puan lawk chuan a rawn inkhawm lo vang tih kan hla va. Chuvang chuan kan puang lawk duh lo va, kum thar tukah chuan a rawn inkhawm ve ta ngei a, thu pu kan puang a. Vawiinni, kum tharah hian kum thar tu chah sawitu tur chu Pura la a ni kan ti chu a meng kawh mai a ti. Tlan chhuahna chi kha a ni tawh si lo va, an rawn an sawm chuan a rawn kal a, khuang pu bula mi Bible hi a rawn la phei a, tirhkohte thil tihthawn hnih hi a zawng ngat ngat mai a ti. Mei thla kan vaw kal a, khata tang khan a la rawn inkhawm leh tawh lo reng reng a ni. January atang chuan. Mahse tunah chuan chu pawh chu Kohhran ban ropui tak a ni. Kohhran kan tih hian hetiang building leh kan upa fel tak tak te mi thlan lang thin. Mahse chung ka sawi te pawh chu Pathian Kohhran ho thutak ban leh innghahna an ni asin. A nuih zathlak lik lik mai tiro. Mahse hnimbuk. Hnim buk hian i lalpan che nana hman. Kan kohhran hian ka ti thin, lian ber, biakin tha ber neitei kan chak lutuk chuan oak thing nih te, cedar thing nih tei kan chak lutuk chuan kan ti sual ang ti ka hlau fo thin. Hnim buk i ni ngam ang u. Hnim buk kan nih ngam na chen chen ah he kohhran ah hian Pathian thlarau thianghlim a za len zel ang. Chu hnim buk chu a ni, kan sawi a chu. Hnim buk i ning a mang u. A pahnihnaah chuan, Chu hnim buk chu khawiah nge a awm? Lui kam lei thatna hmunah, tui tamna hmunah a ni em ni lo? Thlaler hmunah, thlaler hmuna hnim buk a ni. Thlalera chuan tui kham khawp hmuh tur a awm lo. Nisa leh thlaler thlilumin a nem vel mai mai theihna a ni. Pathian Kohhran te hi Aigupta atanga hruai chhuah Canaan thlen hma khawvel thlalera kan awm mek. Hei kan awm nghehna tur a ni lo. Hei kan innghet tur a ni lo. He khawvel thla leh rah hian Pathian Kohhran ho te kan awm a ni. Tah chuan sawiselna leh diriamna thlipui leh ni sa ten min rawn em thin. Hnimbuk khan lo bum a tum fo lo. Mak ka tih fo chu. Engatinge kan hruaitu te hian an chhan ve mai loh le. Han insawi fiah sela a fel ni mai tur Titei ka ngaihtuah thin tun hma chuan, mahse tuna ka hrian ka hriatthiam ve tak chu tuar tura koh koh hran kan ni. Thlaler a phun kan nih avangin an lo tuar tlawk tlawk a, mahse an ral si lo. Han insawifiah ve mai awmah pawh hian an tuar mai a ni. He koh hran hi chuan Nisain, thla leh nisain a em theihna hmun a awm kan ni tih hi an van lo hre tehlul em? A pathumnaah chuan chu hnimbuk thla leh rami chu May-in a kang, May-in a kang a ni. A va mang an thlak dawn tehlul em tiro. Pathian Kohhran te hi a lo din tirh phat atangin tih duh dahna May-in a kang, a la kang reng. Ni rua ti duh dahna hmangin chu Pathian Kohhran chu ti ral der tumin ti duh dahna meipuiin a kang a. Sakawlh hmaah, ngun hlam hmaah, meipui hmaah chu Kohhran chu dah a ni thin. Kohhran chanchin a langsar em em mai chu ti duh dahna hi a ni. Tun keini generation ah pawh hian a awm mek a ni tiro. Kan India ramah pawh hian kan van chep sawt em. Tun dinhmunah pawh hian mahna mite tih duh dahna ang kha tuar lo mah ila kan tana harsatna leh remchang lo hi a va rawn piang chhuak nasa tehlul em? Khawvel mitena min diriam dan leh min sawiselna te pawh hi a chang chuan tawrh a va har ngat ngat thin tehlul em? Pathian Kohhran hi tih duh dahna meiin a kang thin. Hei hi kan nih phung reng a ni. Tuar te hi i hlau a lutuk lovang u. Sawisel te hi i hlau lutuk lovang u. Hei hi kan nih phung tur a lo ni reng a ni. Hnimbuk thlalera mi Main a kang. Pathian Kohhran te hi chu chu kan dinhmun mek a ni. A palina chu a hnimbuk a erawh chu. A hnim buk a erawh chu, engtin nge tih kha a kang ral si lo. Tin a han en a, hnim buk chu meiin a kang a, nimahsela a hnim buk a erawh chu a kang ral si lo. Engvangin nge? Engvangin nge kha hnim buk ro ri re? Hmuhsit awm tak mai kha meiin a kan khan a kan ral lo niang le. A chhan chu kha hnim buk kha kah pathir a siam a nia. A ni em ni lo. A nih leh kha hnim buk khan mei lo kal ve leh khan a lo thleh a, a lo bum vel thin a, mei hliau lo zawng zil in a awm a, a ni em ni lo. Ni e, chu hnim buk chu mei in a kang ngei alawm. Mahse a kang ral si lo engvangin maw? A chhungah Lalpa chen avangin. A chhungah Lalpa chen avangin chu hnimbuk thla leh rami chu ti duh dahna meiin kang thin mahsela a ral si lo. A hnimbuk erawh chu a kang ral si lo. Engtin nge hla siamtuin a tih kha? I mawina i chhik vangin hmelmaten tihchhiat tumin bei che mahsela kan Pathian khawpui mawi i nghing dawn si lo. I chhunga Lalpa chen avangin Lalpa chen na ani avangin he kohhran hi a ding reng dawn. Nang leh kei chu kan ra lang. A ti duh dah tu te pawh an ra lang. Mahse a ding reng dawn. A awm reng dawn. Engvangin maw? Kan building that vang a ding reng tur kan ni em? Pathian ram kan pek tam vanga bing reng tur kan ni em? Member kan tam vanga ding reng tur kan ni em? Chumi chu kohhran din nghehna tur chhan nia kan hriat chuan kan ti fuh lo hle ang. He kohhrana dinna reng tur chu a chhunga Lalpa chen avangin Lalpa chen puitlak chuan keimahni hi kan inphah hnuai fo vangai. Hnimbuk i ni thar leh ang u. Tun aia uar a sawi theih hi ka van duh em. Lalpa chenna a nihna hi kan ral lohna tur Kohhran ropuina a ni. A pahnih leh tawpna ah chuan chanchin tha Johanaziak bung sawm chang sawm ah hian kan hmu a, Beram huang chanchin hi. Hei hi Kohhran image dang leh kan hmuh chu a ni. Beram vengtute khin thu ti te, Isua beram pu tha tia te khan chiang taka kan hmuh chu Amah Isua chu kan beram pu a ni a, keini ringtu kohhran ho te hi a ran tlatna hmun a mi a beram rual te kan ni tih hi thutlung hlui atang tawhin Pathian mite sawi nan hman a ni thin a ni. Enga tinge Beram hi min tehkhin ni ang aw ti ka ngaihtuah thin a, enga enga tinge Lalpa ar te chu inni thei min ti se la ar te hi ni la kan vulh nasat zawk nen Mizoramah phei chuan Lalpa Beram Beram hian nih phung mak ve deuh a neih mai chu Beram chu a huho a nung tur a siam an ni maw. Kel rual hi field zawlah han thla ila, kel rual chu be be be an tih ang, kal darh chum chum mai a ni. Berram erawh chu field zau tak, phai tual hnim zau takah pawh khal ila a hlawm hian tian an kal thin a ni maw? A group in a hu ho in Lalpa Kohhran te hi panglum inchhim tawn a in awi nung tur kan ni. Ti laia hi a huhoa kan nunna a sawina a ni anga tite ka ngaihtuah thin. Chutah chuan Beram rual zingah, Beram rual zingah chaw tuina deuh a lo tlafal thin an awm thin. Tihian Beram pakhat chuan Luangno chaw tui em em mai a hmual lo ei a, a rual tian an kal zel a, rei lo te ah chu Beram chu A huho zinga awm loh chuan a thiante a hmu phak lo va, a thiante rim a hre lo va, a thiante berry a hre lo va, beram a lo bo a, ching hniain a seh thin a ni. Chumiawmzia chu Lali chuan a sawi chu. Kei kawngkhar chu ka ni, tu pawh keimah a luh chuan hum him in a awm ang a, a lut in a chhuak ang a, ei tur a hmu bawk ang, a ti hi. Chu Beram huang chanchin a sawina chu a ni. He kohhran hi kan himna tur atana Pathianin Beram huang min hun min hung sak chu a ni. He mi pawn lama chaw zawng chaw zawng thin ho hi khawiah emaw chaw tui zawk ei tuma kal thin te hi ching ni ching Ching hniai na seh thin a ni. An han ngaithla kohhran upa ten anni thuhril hi chu ngaihthlak lo tur an tih pawhin nu ho a thalai ho intiteng zang hi chu tute emaw hian a nu ho a rem ber an hrat ber bawk ang a an thu ngaithlak ve hrim hrim te chu a pawina ka hre lo ka awi dawn tihna pawh ni chuang hlei nem an ti a an han ngaithla a a zan thumna velah chuan mama pa an sawi hi a dik tlat. Hriatthiam a awl riau, kan Pastor te sawi ngam lo an sawi a nia, an han ti tan tawh a, Chinghnhia in a seh leh nge nge thin a ni. Hei kan Vengpa, kan Rawngbawl Puithin Rev. K. Lalhmingliana kha inhriat ka ring, khitah ATC a kan awm ho thin a, A ngaihawm khawp mai, Pathian thu sawi thiam a bula awm nuam a ni. A tawng kha a rang thin khawp mai a, kan hre hman lo thin a, Pu Hming i tawng rang lutuk sawi muang deuh rawh ka han ti chuan an ti muang ve deuh a, mahse an sawi tui chuan a rang leh thin a ni. Thawnthu tawi pakhat a sawi ka la riat reng chu kan sawi chhawng ange, a sawi dan deuh nia ka hriatin chat ai pakhat hi a awm a, Mamah vak chhuak a, chuan ei daih. Chak ai pakhat hi awm a, vau ka mah vak chu a ka nei daih. Hriat kha a har. A sawi chu hei hi a ni, Chak ai pakhat a awm a, vau ka mah vak chhuak a, sihal in a ei daih. Chu zawng chu a thawnthu phu a ni. Thawnthu fing ropui a niin ka hria. Chak ai chu lunghnuaia leh nge nih luia awm tur a ni a, vau ka mava chhuah chuan Sihalin a ei daih tih thufing kha sawi a ni. Nang leh kei pawh hi kan chenna tura Pathianin a siam, he Kohhran atanga khawi khawiah maw chaw kan zawn hian Sihalin a ei daih tih hun hi kan ram hian a takin a tawng mek a ni, a tawng tawh a ni. Ti rawh u, khawia mawtsaw tui deuh nia kan hriat, hriat thiam nuam si, pawm nuam si, thlarau chawm si nia kan hriat, kan han ei tui tak tak hi chu Kohhran hi kan hmu ro vawng vawng mai a. A tawpah chuan kal ngaihna hre lovin kan awm a, kan bo a, kan mang ang thin. Chu chu zanin ah hian Lali chuan Biram rual min teh khin na chhan hi a nih ka ring. A hu ho a, chaw zawng tur, panglum min chim tawn a nung tur kan ni. Tah chuan Biram huang an hung dan hi Palestina ram chu kan sawi angin semi-desert a nia, phai tual hnim thatna hmun tinah a awm lo. Chuvang chuan khu atanga hla taka te a ei tur tha te awm thin a. Beram puin khu atanga beram a khalh vang vang a, tlai a khalh haw leh chuan kalkawnga beram te an chau a, an thau tur angin an thau thei lo a ni. Chuvangin a season laia an tih danah chuan chu miphai tual hnim hnaihna hmun remchangah chuan beram huang an hung thin a, thingtuaiin tia huan kan hung ang hian an hung a, tah chuan kawngkhar pakhat chauh an siam thin a ni. Kawngkhar pakhat chauh an siam thin a, ta chuan Lalli chuan kei Beram kawngkhar ka ni a tih tei chu tarang chuan ngaihtuah ta ila, ta chuan tlaiah Berampuiin Beram an khalh luh khan an lut kim ta tih khan a kawngkhar a khar a, Berampu tha chuan chu kawngkarah tak mai chuan a khum a dawh a, a riah chilh thin a ni. A in lum a hawsan daih lovin a in lum nawmna kalsanin a Beram te himna turin Beram kawngkhar ah Beram pu a lo tang ta a. Chinghnia an lo kal pawhin amah an pal tlang ngei ngei a ngai a. Chuvang chuan a Beram te an him thin a ni. Kei Beram kawngkhar chu ka ni. Beram pu thain a Beram te tan a nuna sacrifice thin. A pe thin la Lisuan a tih kha. Chu chutiang hian in ngaihtuah teh ang, keini tan pawh hian khawiah hian nge kan himna tur a awm, khawiah hian nge kan damna tur a awm, khawiah hian nge kan rawngbawlna tur a awm tih chuan la Lisua kawngkhar a nihna hmunah hian Hmelma ten an bei pawh a lo bei lettu tur Beram pu in a mi te a kan kuahna hmunah hian Kaini ho hi i hah ang u, hemi hmunah hian i ei ang u, hemi hmunah hian i thawk ho vang u. Lalpa Zion khawpuiah chuan khawngaia min tel tir chuan khawvelin min hmusit mahse i hming chauh ka chuang ange. Biram Putra Isua kan tan kawngkhar a ni. Chu kohhranah chuan kan tel ve chuan tiang hian in ngaihtuah teh ang tih tur leh mawhphurhna kan nei. Satel tela tel ve tur kan ni lo va, kan mawhphurhna leh kan tih tur pawimawhzia kan sawi tawh. Chu mia kan tel ve chuan tih tur kohhran inah Hei kan inzirtir danah chuan Kohhran aw chu Pathian aw a ni te kan ti thin, engvangin nge kan tih chuan chu chu Pathian chenna hmun a nih avangin hei mimal nun thlarau lam thil kan ngaihtuahnaa pawh kan rinna nun teh phungah pawh hei kan hriat reng atana tha thil pathum A kaltlang ngei ngei a ngai kan rinna tehna hian a pakhatna chuan Bible, Bible a chung nung ber a, chu Mizoa Kohhran a ni a, chu Mizoa mimal thlarau nun a ni. Pathian pawlna kan dawn te hi, Pathian thu kan dawn nia kan hriat te hi Bible nena in milem. Sual hriatna kan tih ngeiin pawh hi pa pakhatin Thlarau Thianghlim puihna loha sual hriatna chuan i naw hlumna a thlen thin a ti. Chu chu kan khuaah ka pa te khuaa intiteng thil thleng chu chu pa chuan misual ka ni, damtlak ka ni lo tih kha a inhria a ni e, mi zawng zawng misual kan ni. Mahse, Bible zirtirna miloa a in a hrual in a sual in hriatna chuan misual ka ni, damtlak ka ni lo, ka inawh hlum a ngai a ti a. An veng an veng a, an ven hneh loh hlaiin ek inah huana ekin an neih lai, ek inah a zukin awk hlum ta a ni. Kan Pathian thudawn te pawh hi kan rilrua thu lo lang te pawh hi a tehfung number one chu Bible, Bible hian a ni em, Bible nen a in milem tih kan en phawt ang a, chuta tang chuan Kohhran in zirtirna a ni em, a yardstick pahnihna chu Kohhran kalphung a ni em, hei kan tih dan thin a ni em, chumi zawh ah ka thlarau lam nun chan. Chumi kal kan chuan Kohhran Bawkan in Bible kal kan in a lang ram kan buaipui a, heta lo lang zawng zawng hi Pathian thu niin kan hria a, Hmelmapa aw pawh Pathian aw angin kan ngai a, keimahni leh keimahni kan intichhe fo mai. Chu chu a takin Mizoram ringtute hian kan tawng tawh a ni. Chuvang chuan Lalpan kan himna tura a buatsaih hi a aw i ngaichang ang u. Thupuan kan zir khan mak deuh mai chu Lalisua self introduction a rawn neih dan a kha, Lalisua chanchin a rawn sawi dan kha Thupuana kan hmu. A kuta arsi pasarih kenga khawnvar dah pasarih dahna a vei vei a tih kan hmu a ni. Lal Isua chu tunge a nih a rawn sawi chuan Lal Isua rawn sawi dan chu Lal Isua chu a kuta arsi pasarih kenga khawmvar pasarih dahna a vei veiah a ni tih he thupuanah hian kan hmu a, chu chu eng nge awmzia kan tih chuan thupuana a veka hrilhfiahna kan hmuh chu khawmvar pasarih khawmvar dahna pasarih chu thuthlung thar kohhran pasarih te an ni a. Arsi pasarih chu chuta a rawngbawltu te chu an ni, tiin chu chu zan ina kan sawi duh laia chu Pathianin a rawngbawltute hi a kuta a mit naute angin min vawng. A va thlamuan awm em! Nang leh kei hi Pathianin a kuta a mit naute angin min vawng. Thil lungchhiatthlak tak pakhat thleng chu Kan rama thil thleng a ni. Kum sawmthum sawmli dawn kal tawh a ni maithei. Pa pathum Kohhrana rawngbawltu ve tho in thurual hian upa pakhat hi thudik chan ve leh dawt belhin an hek a, a rawngbawlna atanga chawlh tir a ngai a. Anni an in thurual si a, upain an sawi ve pawhin thurualna nanna chu an lo chak zawk a ni. A rawngbawlna chawlh tir a ni. A nu kum thum kum li hnuah chuan an zinga pakhat a rawn inpuang ta a, Kan upa chunga kan ti kha kan ti sual a ni. Dawt kan phuah belh a ni. Tunah hian inpuang lo thei lo ka ni. A chhan chu nikuma motor accident ah kan thianpa pakhat a thi a, a kum leha pakhat cancer in a thi a. Kei hi tunah ka dam lo va. Ka inpuan loh chuan Pathian ngaihdamna ka chang thei lovin ka hria a. Pathian hriak thih rawngbawltu chunga khatiang kan lo ti kha kan phuah chawp, kan belh a ni. Tichuan chu upa pawh chu a rawngbawlna a chhunzawm leh ta a, a kutah a van keng em. A hriak thih rawngbawltute hi Pathian hian a va vawng em? Kan upa te a fingfing an ni lo, a felfel an ni lo, a hriahria an ni lo. Thingtlangah te kan kal thin em? Upa second hand coat sawi lei a ha teng te pawh hi Pathianin a kuta a ken te, a rawngbawltute chu a kuta a mitno te angin a vawng a lo ni. Kohhran hila li chuan a humhalh

Chhunna tiang khen i tan a na e. A mak tiraw? Chhunna tiang khen i tan a na e ti daih a nih chu. Chumi awmzia chu enge aniang? Bawng hnute an sawr dawnin bawng pui sual deuh chuan a bawng hnute nge ni lo dawn khawlna baltin, bucket, a kha a bag khik a bag khik baw thin, a hnung pet maw a kheng baw thin a ni. Chutianga bawngpui sual deuh hrem nan chuan thingfak ang tiat thing pahnih te hian an kheng lut a, a sira ah ah te hian a thing an kheng phei thin a ni. Bawngpui khan kheng kheng mah se thingfak khan na a ti lo. A khen nat zawh poh leh bawngpui ke kha na ni mai. Sawla, Sawla, nangin enga tinge kei mi tih duhlah chhunna tiang khen i tan a na e. Pathian Kohhran ho kan sawisel thin te, kan di duhdah thin te, kan di riam thin te hi Pathian pawi sawina a ni. Hmangaih avangin kan sawisel ang. Kan tih dik lo pawh insiam tha turin kohhran pawh kan inbuatsaih ang. Chu chu kan tih mak maw a ni? Amaherawh chu, hei hi Pathianin a humhalh. Engvangin maw? A chenna tura a thisen hmanga a din a nih miau avangin. Saden muanga khan sawi dik riau a nei chu, kohhran do leh sahriak do chu an ro tial tial. Kan ram chanchinah hin chu chu tak takin kan hmu. Hlim lutuk avanga kohhran chhuahsan te hi lungngaih lutuk avangin an lo kir leh thin. Chhunna tiang khen i ta nana a kuta arsi pasarih kengtu kha Lalisu a ni. Chu Lalisua chuan chumi hmunah chuan a rawngbâwl turin nang leh kei hi min ko a ni. Lalpana thu mal min sawmsak rawh se.